Ine, aýdym sesini eşitýäňizmi? Konkursyň ikinji şertine gatnaşýan ýigidimiz aýdym saz işläp dur. Ýör, ýakyndan tanyş boluň kimdigini. Essalamu aleýkum. Ene, gowmy ýagdaýlar, gowmy jana saglyklar? Ene, mähriban internet söýüjiler, konkursyň birinji şertini berjaý eden kimdigini a özüňiz häzir tanýan bolmagyňyz hem mümkin, özüni hem tanyşdyrar häzir. Onda näme? Öz bilen tanyşýas. Ine mähriban doganlar, konkursymyň ikinji şertine geçen, birinji şertini berjaý eden Agamyrat Sähedow. Aýdymçy ýigidimiz, ine aýdymlaram gidip dur, efirlerde-de gidýär. Tüweleme kesbiňden kemal tap, Agamyrat. Konkursymyň birinji şerti nä bilýäň? Hemme kanallaryma podpisasiýa etmeli, olara edişdirdim. Youtube kanalyma, TikTok sahypalaryma, şeýle-de Instagram sahypama goşuldyň. Ikinji şertimiz, Ýörite bir minutiň dowamynda on sany soraga jogap berýäň. On sany soragyň onsyna jogap berseň, üçünji şertimize geçýäň. Üçünji şertimizde telefon baýraklary bar. A50, A27S, şeýle-de 500 manat pul baýrak bar. Gaýtalap durýandyr her nememde. Elbetde birden geçip bilmeseň, mysal üçin 9 sany soraga jogap berseň, On sany soragda berip bilmän dokusyna jogap berseň ýa-da sekisine jogap berseň, beýlekilere Bal Ark kafesi sponsorlyk edip, olara süýjülik tortuny gowşurmaly etdik. Indi bolsa ýörite sponsorymyzyň adyndan Abraýly emläk. Abraýly emläk. Abraýly emläk diýmegiň esas maksady bu abraýly emläk öz jaýlaňy Almak üçin, satmak üçin gozgalmaýan emläkleri ýörite alybam bilýäň, satybam bilýäň. Özüňde bar bolsa ine, iki komnatly jaýyň bar bolsa, iki otagly jaýyň bar bolsa, üç otagly etjek bolsaň, abraýly emläge ýüz tutýaň. Hawa, ýüz tutýaň, telefon belgileri bar, ine, öz sowgatlary bar. Şu konkursymyzda-da ýeňiji bolsaň, abraýly emlägiň adyndan Baý, bu giden zat bar. Ýörite seň studiýaňa-da gerek zatlar bar. Şoň üçin Agamyrat, sen taýyn bolsaň, bir mindiň dowamynda 10 san soraga jogap bermeli. Häzir telefonymy alaýyn men. Taýynmy? Taýyn. Taýyn bolsaň, mähriban tomaşaçylar, tomaşa edýär. Agamyrat bilen başladyk. Üç sany dostuň ady. Hmm, Ahmet, Maksat, Guwanç. Üç sany goňşyň ady. Aýtäç, Döwran, Maral. Üç sany türkmen artisti.
Ýagşy, Myrat, aý Hydyr.
Üç sany daşary ýurt artisti.
Artist. Hawa, daşary ýurt artisti.
Mister Bin. Aha.
Jekjan.
Aha.
Rembo. Üç sany gowy görýän iýmitiň.
alma, mandarin i banan.
Üç sany iki harpdan gelen haýwan.
Üç sany. O, üç sany iki harpdan gelen haýwan. It. Aha.
At. Aha. Beh.
Bol bol üç sany haýwan. At.

Gynanmaly däl. Ine, ýedi sany soraga jogap bermäni başardy bir mündüň dowamynda. Ýöne gaty haýal jogap berdiň, durup-durup säginip, mündümiz gidip dur, wagtymyz çäkli diýýär-ä. Şoň üçin sungat äleminde abraýyňam belent bolsun diýip, ene. Sag bol. Bu-da ýörite. Sag bol, sag bol. Bu-da studiýaňa Ene sagat, ýöne sagadyňam ýok ekeni studiýaňda. Indi goýarsyň. Aa, indi goýarsyň abraýly emläň adyndan. Mähriban internet söýüjiler, konkursyň ikinji şertine gatnaşyp, üçünji şertine geçip bilmän baýrak alanymyz görensiňiz, tomaşa edensiňiz. Mähribanlar ýörite abraýly emlä sponsorlygynda Birnäçe konkursa gatnaşýanlara sowgatlarymyz bar. Ýörite öýüňize bezeg berýän sowgatlar bar. Içinde birnäçe sowgatlar bar, sowgadyny görkezemizok. Ine, agram duýýandyr, özüne gerek sowgatlar bar. Sizem hökmany suratda konkursyma gatnaşyň, goşulyň. Birinji konkursymda gatnaşýaňyz, podpisasiýa edýäňiz kanalyma, Täsin gülki YouTube kanalym, Begmyrat Şaryýew Instagram sahypam, şeýle-de TikTok sahypam Begmyrat Şaryýew. Onda näme? Indiki ýörite konkursa gatnaşýanyň ýanyndan gidýäs. Ýörüň.